Hormatly adamlar, geliň indi bolsa Täze ýyla bagyşlan islegler boýunça konsertimize başlaýarys. Ine şu taýda bize gelip gowşan hatlar bilen tanyşdyrsam, häzir olardan Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Merw daýhan birleşiginiň Şahberdiýew köçesinde ýaşaýan Orazmuhammedowlaryň maşgalasyndan Kerimiň ýigrimi bir ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, Kakasy Kakabaý aga, ejesi Ejebaý gelneje. Atasy Atabaý aga, enesi Enebaý ene. Mamasy Mamaguly daýza, babasy Babageldi aga. Agasy Agabaý aga, gelnejesi Güljemal gelneje. Jigleri, Jeren, Juma, Jahan, Jemal, Jöwza. Daýylary, Daňatar, Döwlet, Durdy, Derýa, Deňiz, Döwran. Daýzalary. Dünýä dursun doýduk. Goňşylaram muňa goşulýarlar. Bir ýeri çarpar diýiň adamlar. Goňşylaram bar ekeni. Ine goňşylaryndan häzir Gyzylgül, Güllesse, Gülbibi gelneje, Gün dogdy, Güýç geldi aga, Gülşirin, Güljemal, Gülnabat daýza dagylar gutlap, bir aýdym eşitdirmegiňizi bizden haýyş Ýene barmy? Hä, bir aýdym eşitdirim, hem haýyş etdirler. Ýöne şu aýdym hä obadaşlara goşulýaňyz. Oraz, Ommat, Orak, Ogulşat, Ogulbagyt, Ogulbossan. Çagalar bagyna bile gatnan kiçijik dostlar hem muňa goşulýarlar. Kerim, Aman, Myrat, Maksat, Meýlis. Synpdaşlaram hoş ile nel begenç habar görüňä muny. Synpdaşlary Sary, Sapa, Suraý, Serdar, Süleýman, Sähra, Sona, Sülgün, Seýran, Sapar daglary mutlapdyrlar. Mollumlaram oň hawa ökde okandyklaryny ýatladyp, hawa Mele mollum Meret mollum, Mamajan mollum, mekdep müdiri, Meýdan aga we beýlekiler, hawa, mollumlaram üýşüp gutlaýarlar, e, gullukdaşlaram bar ekeni. Gullukdaşlar, Gandym, Gadyr, Geldi, Gar ýagdy, Gurt geldi, Guwanç, Gerçek, Garly agylar gutlapdyrlar. Bizem şolaryň gutlagyny nazarda alyp, bir aýdym eşitdirmekligimizi Ohoň gutarmadymaý? Bir aýdym eşitdirmekligimizi haýyş etdiler. Tüweleme tüweleme gör-ä, işdeşlerem goşulypdyrlar. Işdeşleri, Illi, Italmaz, Işdägül, Ilkbaý, Injirgül, Inçe. Dagylarym ýene bir gezek ýaş toýuny gutlap, oň maşgalasyna agzybirlik diläp, Jan saglyk, hawa, ömrüniň uzak bolmagyny, mydama gülüp durmagyny hem Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, biziň gepleşigimiziň şu sanynda özleri üçin ajaýyp aýdym eşitdirmegimizi haýyş etdirler. Bizem şoň üçin gepleşigimiziň wagtynyň gutaranyny diňledip, damtara-damtapdam jemledik. Ýöne, elbetde, Täze ýylda degişmänem bolanok. Biz, hawa, şu gepleşigimizde ýaňkylaryň haýyşyny nazarda alyp, Begmyrat Annamyradowyň aýtmagynda bir ajaýyp aýdymlaryň birini size eşitdirýäris.